Ki te whei ao, ki te ao mārama. He ingoa hou, ā, he nui ngā tūranga mahi hou e tūmanakohia ana. He paerewa hou kei te para huarahi kia tuturu ake ai ngā kōrero pūrākau i ngā mahi hanga whitiata. We're in a really awesome time at the moment. particularly in the film industry where we have amazing kaupapa out to the world.
Ā, he kaimekemeke Māori kai te whai i ōna moemoeā mā tētahi hōtaka pouaka whakaata i Amerika. Kei aku rau rangatira mā tēnā koutou katoa. He pou reo Māori, he pou tikanga Māori hoki me whai wāhi ki roto i ngā tono katoa ki te uepū Māori hanga whitiata, arā ki ngā howhekaari, mō tana hōtaka hanga whitiata poto. Ko te whāinga nui ia kia whakapūmautia te reo me ngā tikanga ki roto i wā rātou whitiata, ā, nāwai nāwai ki roto i te ahumahi hanga whitiata whānui tonu. Kei a Muriwai hei te roanga ake.
Ko te ao pāpāho e huri ana, ā, ko ngā kaiwaihanga whitiata Māori kei te whai hua. We're in a really awesome time at the moment, particularly in the film industry where we have amazing kaupapa out to the world.

elevating uh, our kaupapa to the world in a way that uh, I think is really inspiring for future filmmakers. E toru ngā whitiata poto kei te tautokona e ngā aho whakaari i tēnei tau. Te kaumārima mano tāra ka riro ki ia whitiata. Heoi, me he reo Māori katoa te kiriata, ka nui ake te pūtea tautoko ki te rua tekau mano tāra. Hei tā Ririnui,

creativity. A relation of mine is sick. Oh, someone close?
Not really. Nā whai anō te ture hau me whai wāhi tētahi pou reo, pou tikanga ki roto i ngā tono katoa ki ngā aho whakaari. In this industry, you know, it's all about the pūtea often uh, for people to uh, be able to to come through and so ngā aho whakaari will put their money where their mouth is. Um,

Muriwai hei Te o Marama.
Ko ngā iwi o Te Araroa i Te Tai Rāwhiti ka whai pea i te tauira pai o te whakatipu kūtai i Opotiki ki te whakaaetia te whakatuwheratanga mai o tētahi ara tauranga māna tō rātou takiwā. Ko te hiahia mō te whare hou kua whakaingoatia nei ko Te Tomonga Moana o Te Araroa Kāhui Kupenga, he kimi whakaaetanga ki te whakatere pāwae. Nā, kua hona mai a Tiwana Tibble, māngai o te rōpū nei ki te matapaki i tēnei take. Tiwana tēnā koa. Tēnā koe, Tiwa Maokere noa ki te motu, tēnā tātou. He aha te take o te whakahou i te ingoa nei?
A iwi tahi katoa mātou ki roto i a Hine Rupea te tīmatanga o tēnei marama ki Tararoa. Mehemea ka āta whakarongo mātou nō te rōpū nei, te working group, Ae, ka tautokongia tēnei kaupapa. Ko te mea nui o tēnei wāpu hou, ka tāia te haere atu ki te moana. Ahakoa he waka ama, ahakoa he waka hī ika, ahakoa he waka hei kawe atu ngā rākau pāina ki te ao, Nō reira tēnei tēnei ingoa te kautu te te kaihautū kupenga ka tika tērā tērā tērā ingoa āe mm.
Kua puta he pūrongo hukihuki e pā ana ki ngā pānga ki te taiao me te ahurea. He aha ngā kōrero o roto?
Kei te haere tonu ngā mahi rangahau mō tēnei kaupapa, ka tae ki te mutunga o te marama o. uh, o Oketopa. Uh, koina te timanako i tēnei wā, ka te ano ka, ka tae mai katoa ngā, uh, ngā mahi rangahau. Engari i tēnei wā, pai te haere uh, o ngā mahi. I tae mai a uh, te whakatōhea i roti a mātou uh, i te timatanga i tēnei uh, marama i roti a Hine Rupe. Ngā rā te whakamarama mai, tēnei momo uh, me ki he, he toka rārangi. E rua ngā toka rārangi ka, uh, ka whiu atu ki te, te moana, um, kāre he raruraru ki a rātou te, te mahi, uh, ngā, ngā mahi tai ao, e ai ki a rātou nei uh, rangahau, uh, ka tāia, Nō reira, kore te tumanako o tō mātou rōpū i tēnei wā, ka, ka pērā hoki te, uh, ngā, ngā, uh, te whakaputanga aku ngā, o ngā mahi rangahau. Uh, Tiwana, kāore hoki ētahi o te iwi kāinga i whakaae, kia whakatūria te wāpu ki konā, he aha tāu whakahoki ki te hunga e mea ana he tūkino rohe moana tēnei mahi?
Āe, kāore te katoa i te whakaae i tēnei wā, engari ko te tūmanako tae rawa atu ki te wā ka mutu katoa ngā mahi rangahau, tērā pea kātahi anō ka mārama he aha ngā He anga rau, he anga mea pai. Koirā tā mātou, ā mātou whakaaro nō te rōpū i tēnei wā. Ko te pūtea e haramai mai te kāwanatanga, tae rawa atu ki te mutunga o Hūni a te tau e heke mai nei. Nō reira, he roa te wā kia āta titiro ki tēnei kaupapa ki a mātou.
I kōrero nā koe mō te, mō te wāhi ki te whakatōhea, me tō rātou nā haramai ki te tautoko, ki te kōrero ki a koutou. He aha ētahi o ngā painga i, i kite nā koutou, ā, o ngā mahi ki Ōpōtiki, e taea te whakahāngai ki a koutou o Te Araroa?
Ā, tata tonu, ā, tērā, tērā takiwā ki a mātou. Ō, he, he whanaunga, ā, tata. Mātou rātou ngā tuakana, ngā uri a Tūtāmore. Ā, pai te, tō rātou haerenga mai ki waenganui i a mātou, te whakamārama mai he aha tō rātou kaupapa, tō rātou tino kaupapa te hanga mahi mō rātou rangatahi. Ā, ka pērā te whakaaro o tō mātou rōpū i tēnei wā hoki. Ā, nō reira, āe, pai te, pai te kite i a rātou. Ā, Ia, tino pai tā, tā rātou uh, whakamārama mai ki ahau i, i, i, te, mutunga, i te tīmatanga o tēnei mārama. Āe. Kia ora, tēnā koe. Ko Pou te wā kia tāua, Tiwana, e mihi atu ana ki a koe tēnā koa. Kia ora, tūmanga.
Tata ki te 40 tau ngā kaitautoko o te kapa Parramatta Eels e mate mauroa nei. Ki riro anō i tō rātou tīma he taitara NRL. Nā he ngara whakatā nei tuki atu ai rātou ki te tino kapa o te whakataetae ki ngā toa o tērā tau ki a Penrith. Ka hono mai a Te Arahi Maipi ki te kōrero hākinakina. E te tuakana, te Arahi tēnā koe.
Papa tūmamao pewhe ana brother. Oh kei te ora tonu, kei te rikarika katoa ahau i te ekenga o Parramatta ki te kapa, ki te whiringa toa i tēnei tau, kei te pehea te wairua? O, tāua, tāua. E hīkaka ana au, e tūmeke ana i runga i te koa, ā, nā runga anō i tā rātou hinganga i te rāuna tuatahi o ngā whiringa whāiti o tēnei tau, i te mea ko tēnei kapa Parramatta, tino ngākau nuitia ana au i tēnei tīma, engari mō te roanga ake o ngā tau e rima, e ono pea kua hipa, he kapa pakari mō tēnā reanga o ngā whiringa whāiti. E haki tēnei i te kapa ka eke ki te whiringa toa hanga nō kia puta te ihu, kia wikitōria, nō reira e hīkaka ana mō tēnei wero nui, wero pakeke nei hei te Rātana. Kōrero mai mō tō hononga, tō herenga ki te kapa Parramatta Eels, nō nā hea koe tuku atu ai tō tētahi paku kokonga o tō ngākau ki te kapa nei? Yeah, e aua, you know, ko te nuinga o ngā mea i, i a au, e, i taku, um, uh, i a au e tamariki ana ki roto o Rāhui Pōkeka, kia matua mōhio ko Rāhui Pōkeka moe ana tātou katoa, he tāone rīki tēnā. Nō reira, i mua tonu i te, you know, te, uh, te rewatanga o te Kapa Warriors, ka whiriwhiri tētahi tīma nō Ahitereiria, ko te nuinga, uh, e, e ngākau nui ana kia Manly, i aua wā, ruarua noho ngā mea o Aotearoa, uh, i tākaro ki tēnā reanga, ko Manly Sea Eagles tētahi kapa nui, Canberra Raiders tētahi atu, ko tētahi atu anō hoki ko te Canterbury Bulldogs. Nā, ko au tēnā e whaiwhai ana i a rātou i ngā tau iwa tekau, heoi, ko te nuinga o tō rātou tīma, o aku tino pēnā i a Jason Smith, Jarrad McCracken, Jim Dimmick mā, i whakawhiti atu rātou ki a Parramatta i te tau iwa tekau mā ono, Ana, nā konā, hūnuku ahau taku ngākau ki Parramatta, ki reira noho tonu ai mō tēnei wā roa, arā, a mātou e noho manene i roto i ngā tau maha.
Kei te tino mōhio te Ariki, ko Nathan Clery te kurī e tika ana kia mokonahatia. Heoi anō, he uaua tērā mahi, te whakatinana hei tutuki mā tō kapa.
Ia, ko koina te whai. Ia te wiki ahakoa ko wai te hoariri, ina, ko ia te toki o te rātou, o to rātou tīma. Ana, ana, kia, kia mārama i te, tōna kounga me tōna reanga. Ko ngā mea pēnei a Andrew Johns, hei tā te nuinga ko ia te tino o ngā tini, mō te neke atu i te kotahi rau tau. Cooper Cronk, hei tā rāua, He pai ake a Nathan Cleary i tēnei tau, i a rāua e 24 tau te pakeke, arā noa atu te taumata o Nathan Cleary, nō reira he tohu tēnā o tōna tino taumata, nō reira, ana tika. Ko ia te, kaua, kaua ko te, ko te, ko te kounga o, o, o te kapa Panthers, heoi, ki tērā taha o te kapa Parramatta Eels, inā e hiahia ana rātou kia paka, paku tata atu ki te kapa uh, Panthers, hei tēnei Rātapu, me ū rātou kia ki te whakararu i a ia pēnā i te kapa Queensland i te whakataetae State of Origin, tēnā tukinga tuatoru koinā pea te he tirohanga me pēwhea rā e whakararu i a ia, arā, kia toitū tō tīma. E tika ana ko Penrith Panthers, kāre kore ko rātou ngā makau mō tēnei kēmu. Kua whai panekoti tō kapa ki te kanikani nui tēnei tau, ko te pātai nui mēnā he whakapono nui nōu ka eke ki te taumata toa o te tau 2022. Wā, ko te whāinga, ko tēnā panekoti rā, ko te bride, ehaka ko te bride's maid mō tēnei whakataetae. Te whakapono, me pono taku kōrero, a Penrith Pakari. mai te nama tahi ki te tekau mā whitu, me te mea hoki ko tō rātou kaiako, ko tō rātou wheako ki tēnei taumata, e toru ngā tau, e toru ngā whiringa toa. Nā, ko ēnei te kounga o tēnei tīma. Hāunga anō ko Parramatta, ana, ka hoki ngā mahara pēnei ki a Māui Pōtiki, ki a Rocky, ki a wai ake rānei, tēnā o te teina, te pakanga o te tuakana me te teina. Nā koina e noho ana i tēnei wā ki te uru o Poe Hākena, nā te kaha hiahia i te mea 36 tau ko tēnei tīma e noho pōhara ana ki tēnei whakataetae. Kia mahara ake ko David Lange, te pirimia o Aotearoa i taua wā. Nā ko te nuinga o ngā mea e mātaki ana, tēnei, ko wai tēnā koroua. Nā, kua tino roa. ā, tēnei noho tāhanga ā te kapa Parramatta Eels, nō reira, mā te autaia, kei a rātou, ana, māku ki a, me Nathan, Nathan Cleary tika ana, koia te tino tangata mō te kapa Penrith Panthers, hei tāku, ko Dylan Brown, Ko Dylan Brown, kei a ia kei roto i te kapu o tōna ringa me ōna waewae tuara pokohiwi te ora o tēnei tīma o Parramatta. Ko te toenga, me eke, me tino eke rātou, engari mēnā ka ū ia ki tētahi momo mahere tākaro ki te oma, ki te arataki tōna tīma, ā, tēnā pea, tēnā pea. Ka, ka, ka, ka, ka ea te moemoeā o te tokomaha um, i tēnei moepapa, ka oho ake i tēnei moepapa mō te ngā tau 36. Heoi anō, kia tika rā anō te takitaki haere o ngā karakia a Team Maipi kia eke ai tō kapa. Heoi anō, Papa, e mihi atu ana ki a koe, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai, kia, kia mātau o te ao mārama tēnei mihi atu nei, tēnā koe.
Tēnā koe papa.
Kia whakatā tātou mō te wā poto. Kai tua ake tonu, he kaimekemeke Māori kei te whai i ōna moemoeā mā tētahi hōtaka pouaka whakaata i Amerika. Tēnā koutou katoa. Ki te mekemeke, kāre anō koe kia rongo pea i te ingoa Mea Motu, he kaimekemeke nō Kaitāia, i noho nei ki te tūranga tuawaru o te ao i te reanga Junior Featherweight. Kua tīpakohia ia mō tētahi hōtaka pouaka whakaata hou i Amerika ko Celebrity Making of a Champion. Koia anake te kaiwhakataetae kāore i te ahu mai, taua whenua. Ā, e rua miriona tāra Amerikana ka riro i te toa. I kōrero a Michael Cugley ki a Mea Motu.
Koinei a Mea Motu, wahine mekemeke, ā, whetū o te hōtaka hou A Celebrity, Making of a Champion. Hei tā tēnei uri nō Kaitaia ko tana tū Māori whakahī nei te take i kōwhirihia ai e ia ki tēnei whakaaturanga.

Ko tōna māmā te take tuatahi i kuhu ai ia ki te papa mekemeke, engari nā te tino akiaki o tōna pouako kua tū toa a ia. I never thought I would be a pro fighter until I met my coach Isaac Peach and from the day I walked into his house he told me I was going to be a world champion and that I'm going to be the best pro fighter in the world and I looked at him like you've never seen me fight! You don't know because I back then I didn't think I could punch and look at me now I'm number eighth in the world and I definitely can bang bang bigger than most women in the world. Pai tā tōna pouako tā Isaac Peach he wahine kaha, he wahine toa, ā kotahi noa iho te whāinga i a rāua i Amerika.

Hei tāna ki te toa i a ia te rua miriona tāra ka aro pū atu ia ki te whakawhanaketanga o te hākinakina nei, ā, ko te kupu akiaki ki te hunga e piki ana i te ara poutama o te mekemeke, kaua e tuohu, me piki tonu. Michael Cugley, Te Ao Mārama.
He whakaari urutaunga o te pukapuka rongonui o te kaieke tohara e whakaaturia ana i Tāmaki Makaurau. Heoi anō, ko tōna rerekētanga, he whakaari karetao tēnei. I tūtaki atu mātou ki ētahi o ngā kaiwhakaari Māori ki te rongo i ngā kōrero e pā ana ki tēnei whakaari.
Mai i te pukapuka ki te ātamira, ko te pūrākau rongonui te kaieke tohora kei te whakamahia hei whakaari karetao mā ngā tamariki.

I acknowledge you my grand daughter, you are the one that we have been looking for here. Take your ancestors toa.
Ka whakangahautia te whakaari puta noa i Tāmaki Makauru hei ngā wiki e ono. Muriwai hei Te Ao Mārama!

Tēnā anō koutou katoa. He aha ngā matapae huarere ki tō takiwā hei ēnei rangi okioki? Tēnā, kia titiro atu tātou. Ki Kaitaia, he ua ka heke nā wai ka tātā. Heoi anō, ka tū a ua noa iho hei te kākarauritanga o te rā. Ki Rotorua, he kōruki i te rangi, he ua ka heke. Turanganui-ā-Kiwa, ka ua tātā pea i mua i te aonga mai o te rā. Ki Te Whanganui-ā-Tara, he rangi kōngū, he hāuaua. Ki Ōtautahi, ka kōuaua, me waiho pai ka kapua te rangi me te haukū i te ata. A kāti, koinā tā te ao e pupuru nei. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o ā mātou kōrero. I whakakapi kia mātakitaki atu tātou ki te poi a Te Kapatoa i te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o Aotearoa ki Te Wharekura o Hoani Waititi marae. Tēnei te kete kōrero a Tūroa Te Onetū a Paetahi ka tau ki raro nei e, mauri ora.